Hemmäňize il-gün içerigiňiz, dost-ýaryňyz, kowmy-hyşyňyz, ene-ataňyz, ogul-gyzyňyz dünýe we ahyry saadat, gönenmek, ýüzi aklyk bersin inşaallah. Päk Allah Tagalaň köklediginden inşaallah bi gije gözümiziň nury, başymyzyň täji, rahmatal lil alemin bolan Muhammedur Rasulullah sallallahu aleýhi wesellemiň Sekizilenji ýaşyndan beýläk inşallah tä wagtymyz tamam bolýança ol rahmetiň, ol bereket, ol nuruň ýaşaýşyndan hyzmatyňyza ýetireris inşallah. Geçen hepdelerde geçişine görä, Mübärek sallallahu aleýhi wesellemiň dädesi enesiniň göwresinde ka Abdullah ýigrimi bäş ýaşynda aýrylýar. Enesi Ämine Rasulullah jan alty ýaşyndaka Ämine ýigrimi ýaşynda aýrylýar. O hem kakasynyň gujagynda, kakasynyň ýanynda, kakasynyň kefalatynda ýaşamaly bolýar. Kakasy-da birki ýyl saklandan soň, Mübärek sallallahu aleýhi wesellem sekiz ýaşa baranda kakasy-da dünýeden geçýär. Eý mu'min musulman doganlar! Allah Tagala bir rahmetel lil alemini saklaýanlary dünýeden çykarypdyr, muňa in atasy öwredipdir diýilmeri ýaly geçen hepdede bireme bu barada gürrüň etdik we hem-de dädesi baka dünýeden geçýän ma, dünýä gelmäkä dünýeden geçýän ma olara-da bir teselliýe hater olardan süňňi göwünlik Eý, eziz bolan Rahmetellilâleminiň dädesi dünýeden geçipdir. Ýok, meň enem-de dünýeden geçdi diýseň, ene Resullylaňky-da dünýeden geçipdir. Aý, men saklap duran kakam dünýeden geçdi diýseň, ene Resullylaňky-da dünýeden geçipdir. Tä kyýamata çeli bir kynçylykda, ýetimlikde ulalýanlerden çürimde tamam göwünlik bolup, Rasulullah sallallahu aleýhi wesellem indi sekiz ýaşda kakasy-da aýryldy. Indi bir jahdan çürim, makamdan çürim, dünýäň derejelerine bir hiç bir ýüreginde zat boljak däl çaga bolup galdy. Kimiň elinde? Abdulmuttalyp kakasy aýrylmaka Ebu Talyp bolan Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň agasy, dädesiniň dogany Ebu Talyba tabşyryp gidipdir Abdul Muttalyp. O hem Ebu Talybyň elinde galýar. Sekiz ýaşdan beýläk Ebu Talybyň öýünde ýaşaýar, agasynyň öýünde. O hem çaý-suwda, naharda, agşamda, ertirlikde şoň içersi bilen bile iýip-içmeli bolýar. Ymam Ebu Talyp öýde olakan öz türkmen aştabak diýişi ýaly olakan mejme, olakan jama nahar guýup iýýärler. Oňam özi garyp hanabada bolansoň Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem şo tabagyň başynda ýok wagtynda üýşüp nahar iýenlerinde derrew tabakdaky nahar tökünýän. Emma Mübärek sallallahu aleýhi wesellem baý bolup şolar bilen bile nahar iýende, hemmesi doýup sowulandan soňram dagda tabakda galýan. Oham nahar orta gelende Ebu Talyp aýtýanmyşdyk, Kema entum hatta ýe'tiýe ibni feýe'ti Rasulullah sallallahu aleýhi wesellem feýekulu ma'ahum feýahzuruna min ta'amihim. Aý duraweriň oglanlar! Muhammet gelegörsün diýip, ondaky berekedi bilip, sallallahu aleýhi wesellem, gözleşeweriň diýip, oňam Resulullah sallallahu aleýhi wesellem gelenden beýläk nahar alýanmyşdykle, oňam nahardan-da bir mukdar ýene galaýýan. Kädi ertirlikde stokhanada bir agaçdan bir kürşge, bir gaba süýt zat guýup, Resulullah sallallahu aleýhi we sellemden başlaýarmyşdyk Abu Talyp. Näme, başgasyndan başlasa, bir içip tökedaýan. Emma Resulullah sallallahu aleýhi we sellem bir içýän bommaly. Oňam doýdum diýip, gapdalyndaky käberenden soňram o-da içip, o-da içip, o-da içip, hemmesi doýardy, şo bir gabyň içinde, bir kürşge, bir käsäň içindäki süýt hemmelerine bolardy. Deslap Resulullah sallallahu aleýhi we sellem içse, agzynyň berekedi, Mübärek dodagynyň berekedi, agzynyň mübärek suwunyň berekedi ol Liwana käsä degenden soňra içindäki süýt hemmesine bolýänmiş-de. Ýogsa Resulullah jandan başga oglanjyklaň-da biri içasa, bir göterip hemmesini içip töküdäýýär. Hulasa, Abu Talyp käde-käde ertilerde oglanjyklaň her gaýsyna bir bölejik çörejik, bir zatjyk, keşpjik, bölüpjik goýup, goýup, goýup, goýup, her oglanjyga bir däne diýip käde beýdip goýýanmyş.

Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem göterip saklaýanyň ady Bereket diýen zenanady. Ol aýdýar, Men ömrümde Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem pygambar bolmaka oglan wagtynda we pygambar bolandan soňra ajygýan-da, susaýan-da diýip, bir gahara menip ýa bir Basymrak bir zat getirsenäň bir zat diýip ömrümde görmedim diýipdir. Ýogsa Rasulullah jany özi gujagyna alyp göterip, elinden tutup oýnadyp güldüren zenana şol Bereket diýen zenana. Hiç wagt çaga wagtynda-da, ulakon wagtynda-da ajygýan, susaýan diýip bir emeden görmedik. Kädi-käde we bolardy diýipdir, ertilerde hemmämiz turamyzda türkmen ördi diýýär. Hemmämiz sagaman öremizde ol Muhammet sallallahu aleýhi wesellem ýortup baryp Abyzemzemden içerdi. Oňam ertirlik subhanany gel iýeýliň diýemizde, Ýok, men, men dok, işdäm ýok diýip, käde-käde şeý diýerdidem, Abizemzemden içip men tekmil diýip aýtýanmyşda, sallallahu aleýhi wesellem. Jülhüme diýip bir adam aýdýa, Gowut etseň gulak asyn. Bir wagtda Mekkeýi Mükerremäge geldim diýä. Heý bir horluk, heý bir gytçylyk wagtynda Abdulmuttalyp-da dünýeden geçipdi. Ýagny Resulullajan şu sekiz-dokuz ýaşyndamyşdykda. O hem obaň adamlary üýşüp Käbäň ýanyna gürrüň açyp durdylar, Äý horluk bolupdur!

Ybrahym pygambaryň neslinden galanlar bar, şolara baryp aýdaýlyň, bize ýagyn dilesin. O hem adamla aýdypdyrlar, Eý, ýaşuly, seň aýtýanyň Äbu Talypmy? Indi Resulullah jany saklaýan Abdulmuttalybyň ogly, Resulullahyň dädesiniň dogany. Adamla hawa diýipdirler, ýörüň üýşüp Äbu Talyba baraýlyň. Şol çyksyn, Käbäň ýanyna gelsin, Allahtagaladan dilesin, Hudaýtagala bize ýagyn ibersin diýip. Oňa biz hemmämiz üýşüp baryp, Abu Talybyň gapysyny kakdyk diýýär. Faharaja Abu Talyb we maahu gulam keannehu şemsu dujine. Oňa Abu Talyb çykdy, ýanynda-da bir garaňkyň içinden dogan gün ýaly bir oglan-da bardy diýipdir Resulullah sallallahu aleýhi we sellem-de. Eý Abu Talyb! Aqhat al-wadi ajdab al-ayal fahallumma fastasqi lana, Ýer-ýurdumyz gurak bolupdy, oglan-uşagymyz hor bolupdy, aý, çyksana bir, Allahtagaladan ýagyn dilesene bir, gelsene bir diýip, obaň adamlary Abu Talyba ýalbarmaga durupdyrlar. Soň Ebu Talyp, Indi ýaňky adam aýtýar-da, şu oglanjygy Resulullah sallallahu aleýhi wesellem-de, şony alyp, Käbe agaçyn elinden tutup ugrady, o hem Käbäk eltip, Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň arkasyny Käbäk diräp, şo taýda saklap durdy, o hem-de soňram Käbäň daşyndan aýlanyberdi.

Ýaňky Rasulullah sallallahu aleýhi we selleme getirip, sekiz ýaşyndaky mübärek oglany Käbä arkasyny berip, öz am Käbäň daşyndan towap etmäge duranda, aňyrdan, bärden gara bultla ýerden geleni belli bolmady, asmandan rahmatly ýagyldy, döküliberdi, döküliberdi, Ahsaban nadi wal badi, ýeri ýurtla ýaşyllaberdi, ol okan bereket boldy diýipdir-de. Hatda Abu Talyp soňra-soňra-da goşgy edip aýtýanmyşdyk, Wa abyadu yustasqal gamamu bi wajhi, simalul yatama ismatun lil aramil. Ah, akjoglan nabi, gowoglan nabi! Muň hormatyna Hudaý Tagaladan ýagyn dileýäs. Muň hormatyna ýagyllar ýagyp, oňam ýetim, dul zenanala, hor-homsala, garyplara bir keýpçilik bolýa-da muň berekedine diýip, Abu Talyp soňra goşgy dagdy Resulullah sallallahu aleýhi wesellemden goşupdyr-da. Indi şu Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň bir berekedi barada sahabalar Resulullah jany wesile edip, Resulullah janyň hormatyna diýip, Resulullah jandan bereket tama bolşulanan birki däne mysal aýdaýly, inşallah yzyndan ýene Resulullah janyň gürrüňine gireris. Gowy ýetseň gulak asyň. Şu Resulullah sallallahu aleýhi we sellemden hormatyndan Allah Tagaladan dileýänlikleri sahabalaryň. Pygamberimiz ol pygamberlik berilenden soňram Medine-i Münewwerede özüne jaýjaz mesjit salynýança kimiň öýünde bolýarlar? Ebu Eýýub diýen sahabaň öýünde bolýarlar. Oňham Ebu Eýýub pygamberjana güne agşam şam iýerlik nahar iberýän. Oňham bir gün nahar iberipdir-le, oňham basymlykda şo naharyň şo durşy yzyna gaýdypdyr. Pygamberimiziň mübärek barmagynyň eliniň jaýy ýok, şo durşuna nahar yzyna gaýdypdyr. Feji'tuhu fejan fekultu ýa Resulallah bi abi ente we ummi radadte işaeke we lem ara fihi mewdi'a ýedek. Ýa Resulallah, nahar yzyna gaýdypdyr, seň barmagyň jaýy bolardy hemişe. Näme nahar halamadyňmy, näme boldy? Biziň iberen naharymyz şo-da-şuna yzyna gaýtdy-da diýip, Ebu Eýýubi Ensary diýen sahaby Resulalla jana aýdypdyr.

Şonda Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem, Weý, beýtişiňiz-ä hurapatdyr, beýtseňiz kafir bolarsyňyz, bereket Hudaýdan diläň, diýmändir. Zat diýmändir. Ýöne aýdypdyr, Bu gün diýipdir siz nahara sarymsak guýupdyrsyňyz diýipdir. Men ne diýip durdy ol adamla ýanyma gelip gidiwoti gürrüň etýäle we perişdeledi gelip gidiwoti men aglymyň ýiti adamlara muzahym bolarmyka diýýän diýipdir emma entum fekuluh siz iýiberiň diýipdir be haram diýemok diýipdir men ýöne parh etýän bu mahal zol adamla gelip gidiwoti aglymyň ýiti muzahym bolamasyn diýip etýän diýipdir. Hä, Resulullah sallallahu aleýhi we sellem özünden çürim ol sarymsagy iýmändir diýip, ondan beýläk ol Resulullah janyň naharyna sarymsak goşmadyk diýipdir. Keza fil Isabeh libni Hajar we Siret ibni Hişam we Musnedil imam Ahmed. Ýene bir iki mysal aýdyp, oňam ýene Resulullah janyň gürrüňine gireýlik. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem bir wagtda Bir deriň üstünde ýatanmyşdy. Bir çärmiň üstünde. Içmek bar. Beýläge öwürseň gyşda bolýar, beýläge öwürseň tomsuna bolýar, sowdajyk bolýar-da üsti. Şoň üstünde pygambarymyz ýatanmyşdy. Mübärek sallallahu aleýhi we sellem-de derläpdir. Ohem derläp-derläp, şol derisi Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň deri ýaňky etegindäkiň üstüne akyp-akyp bu guşeçikde birnäçe katra barmyşdy. Oňam Ummu Selim diýen zenanada muny görüp, ýortup, ony bir zatjyk bilen alyp, sannyjagyndan süýşe çykaryp, şu süýşäň içine dam-dam edip, ýaňkyja Resulullah janyň mübärek derilänini alyp guýupdyr.

Ýa Resulalla, şu seň derläniňden süýşä guýýas, soňram muňa suw goşup, oglanjyklygymyza bereket etýäs muny, merizlese-de içir aýýas, endam-janyna sepýäs, ýa her näme bolsun, şo seň derlänjäňden süýşä guýup, oglanjyklygymyza bereket diýip, ondan alyp galýan diýipdir. Pygamberimiz, Heý, nätdiripbäň? Heý, derden bereket boljakmy? Bereket Hudaýdan dilärler, diýmändir. Belki näme diýipdir, Asabti, üstümden düşdüň, berekella, diýipdir. Dogryň üstünden düşdüň diýipdir. Hadysun sahyh rawahul imam Muslim. Muslim rowaýat etipdir. Ine Resulullah janyň akyp derin nagydy alyp çüýşä guýanda hut Resulullahyň özi asapdy, üstünden düşdüň diýipdir. Ýogsa nätdirip sen hurafat, bir akyp duran derdi dagy bereket boljakmy, näme boljak? Diýmändir. Ahyrkyja mysalyny aýdaýyn. Bir lyrany Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň özi baka özüniň bedeniniň içinde diýsek eme üçülenjisi Sahyhul Buhary Kitabul Libasda bar görüň, dünýe boýunça gaýym senet. Pygambarymyzyň Ummu Selime diýen zenanasynyň elinde Pygambarymyzyň birnäçe mübärek saçyndan ýa sakgalyndan birnäçe gyllar barmyşdy. Oňa sahabalaryň arasynda birine göz degse, bir miriz bolsa, bir syrkawlasa, bir süýşe suwdan dolduryp, Ummu Selme diýen enemiz Resulullahyň zenanasyna iberýärmişdikler bir süýşäň suwdan dolduryp. Oňam Ummu Selme-de şol Pygamber janyň mübärek saçynyň üç-dört däne çykyljagy şo süýşäň içine guýýarmiş. Oňam ony alyp gidip, şol merize içirenlerinde basym gowy bolaýýan. Sahabalaryň arasynda şu hemişe ba wagtmyş. Resulalla jan öz endamyndäki gyly-ha gaçan beýlli durandyr. Şu gyly hemişe soňra hem soňra hem zada saklapdyrlar. Resulalla janyň mübärek gylyndaky bereket diýip.